zongah hin a tawinak in ka chim si ahcun Chin miphun nih mah hngalmi minung kan si ding hi a biapi cem mah hngal lo kan si sual si ahcun uh, independent kan hmuh zong cun self determination full autonomy kan hmuh zong ah kan tlau ko lai cucaah cun mizei dah ka si khoika dah ka ram si khui dah ka vawlei si timi kha fiang tein kan i theih khawh nak hnga ding caah khakha biapi cem ka vawlei caah ka ram ca ka thingkung ca ka tiva ca ka miphun ca ka ca ka holh ka nunphung hi ca hi timi khi kan ruah khawh i kanmah le kanmah kan i hngalh a si ahcun khakha democracy ca zong se se khoika a chin i kan phak zong se se a tha bik lai tiah ka ruah salai lungthlitum nih vang kan let se la dongnak biahalnak kha Mak na va hal nak cu zeitindah kan i ven khawh lai ti ti hei si te ko. Zeitindah hmailei ah kan Chin State kan miphun sinak he kan i kilven lai timi te kha biahalnak cu si. Ami he ti zong ka ruah ngai ve mi si. Kunabia ah ṭhanchonak vun tam tik ahcun mak caan atu US bantuk khan kan si sual ahkhan cun maka miphun le veikung ti la lo maka i cawh dih ka si si lai tikah maka hohmanh ka ai tluk dih le vei ka hei si te la nan kan i ven khu nak ding lam tha bik mi cu tu India ram e tu Mizoram ci tu na pol le inner line permit an ti mi khi pana bia ci la pol ne Minipur ah vawlei cak khawh lo ti bantuk, ngeih khawh lo ti bantuk, mah bantuk upadi pakhatkhat khi mah bantuk in um kho selaw mah hin kan him bik lai tiah ka ruah. Lo cun atu huatnak, atu bantuk in Kawlmi huatnak karhter in Tlengkil ah ke miphun ven kan i timh si ahcun kan ram dai la lo, kan ṭhangcho kho la lo. Mah le mah kan i huat dih lai. Mah tikah ke huatnak umnak ah ṭhanchonak um kho lo. Cun huatnak karhter timi khi uh, Khrihfa kan Baibal Khrihfa kan nunphung lakah miru ngan bik cu na innpa va daw timi ka si. Innpa va daw ti tikah kanmah miphun kilvennak caah mi kan pawngkam huatnak kan karhter i kanmah miphun dawtnak kan karhter uh, kan tanpi ah khan cun maka ningkila Pathian biaknak uh, Pathian tuanpiaknak he zong ai kalh thei ah khan ningkila kan dam thanchonak zong ka dawn khan phiu ding ka si thisen thisen thisen zong ka luang lai ma cun deinak zong kum la lo ma nak cha khan cun upadi kha Atu India in na vennak upadi dar Lai permit ti bantuk kha Kawlmi nih Laitlang ah inn cawk kho lo, cawk thai kho lo, zungzal um thai kho lo ti bantuk te kha mah upadi te ka mah ku um kho selaw mah kan kan him bik lai tiah ka ruah. Cu lo khan cun mah ti thaunak um ah khan cun tlawmpal ah tlau culh ko lai. Huatnak tarter ti ah khan um pahnih le vei um fawn lai tikah lengti la santlai la lo mak ah ke upadi pakhat in even si se lo tha bi lai te ko ro ko na se kan lom dr she mang se ke ka lom tu zana ma ban tukin khonan khan khonak cha a dilek chunga lom nak bia ka chim Cun online rak zohtu vialte cung zongah nan ruah ciomi zong si ko lai kan tuanbia tam deuh kan chim i hmailei kalnak zongah kan tuanbia ṭhate a ser khotu kan sinak nih kan zuam cio hna usiti kan som kan nawl duh hna mi si a biapi ngai ni tuzan i kan chimmi topic cungah one lesson tin khan sa pakhat kan cawn a herhmi cu kan pu le kan pa pawl nih political system an ngei lo i pehtlaihnak ṭhiṭha an ngei lo tikah anmah tein bia ceih ṭi loin uh, phinlung ah bia an va ruah an va ton tikah kawl pawl he pu chuang san he an va ton tikah i sign va thu ma i ara a thei tlai cu nihin tiang kan ing ko uh, anmah an palh ka ti dunak san si lo uh, mah bantuk khan nihin ah kan cawn ding pakhat cu Miphun dang he Kawl cozah he letmat vathut kha biapi tuk ah va chia ding si lo. Compare to kanmah miphun kha political unified power, political power pakhat, social political force pat kan dir khonak ding miphun pat kan si ti kan dir khonak lungthin a ṭhawngmi kan dir khonak tikah a biapi deuh number one si ti kan ruah hau. Pakhat nang ahcun Pathian a zumtu kan si kan tuahnak sernak vialte Pathian thangchiatu salo miphun Kan miphun nih Pathian kha kan miphun Pathian hi Pathian sertu si ti kan theih hau. Mah nih pahnihnak ah kanmah miphun hi kanmah te a dir khomi Pathian nih kan pu kan pa thisen in an rak khammi ram a kan pek i mah ram ahcun a nung khomi a dir khomi tuanbia ngeimi nunphung ngeimi ruah khua ruat khomi kan si timi national pride kan ngeih ding kha biapi ngai kan i cawnpiak a hau. Mah tikah hohman miphun dang i chiatnak kha kan va hrawh lai lo. Pu Con Bik i milem kha Rangoon ah kan va chiah lai lo. An duh lo na buin kan va chiah lai lo. A herh lo. Miphun dang vialte chiatnak zohman kan hrawh lai lo. An lungrawhnak cu kan tuah lai lo. Sinaten kanmah miphun hi Pathian nih a kan sermi miphun pakhat kanmah te a dir khomi kan si timi kha lungfak te kan i cawnpiak hi harmi a si. Mah pinah Miphun dang nih kan tuanbia hi a kan ṭialpiak awk si lo. Kanmah nih kan tuanbia, Chin miphun nih Chin miphun tuanbia kan ṭial lai timi kanmah nih kan leng cungah kan rian tuanbia historical responsibility kanmah nih kan lak khawh ding biapi mi a si. Kawl pawl sinah lenhmat kan va ṭhu hna kan biapi deuh cu hmasa deuh ahcun zeidah biapi deuh cu kanmah Laimi vialte Chin miphun vialte kha miphun pakhat, ram pakhat le tuanbia pakhat a ngeimi kan si timi kha kan i fun khawm nih lungrual lungkhatnak te kan dir khawh ding kha social political force national force kha kan dir khawh a si cun zei hohmanh nih tei khawh lomi a si cucaah cun materialism tuah rama thleng cuahmah lio si tikah material tangka salah kan tlak lo i kan miphun kan zuar lo ding kha biapi political opportunity ruangah siseh cun uh, chawva ruangah seh kan miphun tuanbia kan value kan national identity dong kan zuar lo ding kha a biapi mi si Mah cu miphun pakhat hi Pathian i sermi si. Cucaah cun fekte kan dir khawh ning kha kanmah miphun kan sinak kan kan dirkam i kan tuanbia kan ṭial khawh ning kha kanmah kan dih le a hme zong a ngan zong khoika kan kan rian a si ti kha kanmah nih kan tlaih ding kha biapi mi si tote ka chim ding mi si tampi na dil a cungah ka lawm ka lawm a zotu vialte para ka lawm tu zan hi a thik ka theih khawh ning in Lai holh in ka chim i chambau mi tampi um nang rak ka kai thiam u ti kha ka chim duh i cun atu organize organizer pawl nan dihlak cungah lunglawmnak ka nei kan chin mi kan tu tet nak dingah kan chin ram tu tet nak dingah Thil pali a herhmi ka hmuh a um. Pakhatnak ahcun fimnak kan cawn a herh. Cathiam kan, kan, kan tam a hau. Japan ram kha tathawngku ali se nga ah Hiroshima le Nagasaki ah atom bom an thlak i an thi dih zero an si. Pia pung bawa in. Tu ah leitlun ah a rum cemmi ram an rak sinak kha cathiam an tam caah a si. Ca an zir. ramleng ah an kal ca an zir tu taluk ram a rak thawngnak hi cathiam an tam caah a si tu america na hin foreign student a ra tam cemmi cu taluk an si mah caah cun kan chinmi nih kan herhmi cu fimnak kan cawn hau pakhatnak pahnihnak ah unity kan ngei hau unity kan ngei lo i data suasek pahnihnak le pathumnak cu ka kom lai Tawng Paing e, Myo Paing, Falam e, Hakha an nih cu tidim matu an si ti kan ti chung ahcun Chinmi hmai kan kal khawh lai lo. Party sung yui ko puai um tikah zong party pahra leng Chin party rak um ahcun zeitindah khakha asi cucaah unity kan her data suai kan hlun a hau mino sin sin ni cu tu hi data suai hi cu kan hlun di hau ti hi ka chim duh a pali nak ah cun political awareness kan ngeih hau tamaing saya dr tan thun nih a chimmi cu hrut kan hrut lo nak ding ah tamaing kan cawn awk a si te mo ma a ong tamaing le la ba ti si mi tu tampi kan chim zong kha zo pinlung sa chuk kan kal kan pa le na Political awareness um lo tikah 47 a chi khan upari cu U Chan Htun nih a duh dun a tial an ti Laimi tampi an tel ve ko si. 47 74 a zong Constitution Drafting Committee ah Laimi tampi an tel. Asinan political awareness tha kan ngei lo tikah mah ti khanum Mirang Mirang nih an chimmi um voikhat mi nih an bum ahcun an bum an te zeitindah kan te kha an hlen ahcun a hlentu sual a si a hlenmi sual a si voi hnih an hlen ahcun nangmah sual si ti kha si pin lung sa cheu 47 chi khan ubere kan rak tuar kan chim voi khat a hlentu kawl an sual kan tila voi hnih na tua kan kal federal kongah unity kan ngeih hau ditah suai nei loin kan kal lo ahcun kanmah maw si lai ka khat ti kha ka chim duh ka lom tha tuk tha tuk a adongnak ka he ka hen pu zo tum hung se atu bantukin nan kan tu i thang ngai ngai se ka ruat ama belte keimah lei belte hin khaka a tang nan chimmi kha pakhat man ka ka thei kho lo i nan chimmi ka theih kho ning mi cu ruahnak zong kha tam deuh kha a chuak kho ma ti kha ka ruat sin ah hin zeiti ok tha technical kong kha si ko i hmailei ahcun a tha deuh zong nan tuah kho lai tiah ka ruat i atu bantuk nan kan tuahpi mi hi Si kho sel lo cu ca zong a ṭial kho law tiin kha ka duh ngaingai. Pakhatnak ahcun Chin miphun timi hi Pathian nih a kan sermi si kan identity hi cucaah kha Pathian nih Chinmi phun ah a kan ser i miphun dang ah a kan ser lo i kha kan identity kha a biapi tiah ka ruat. Cun pahnihnak ah atu hi 21st century panglung asiloah Union Peace Conference ti i Kawlram kong kan Chin miphun kongpi kha ethic cuahmah lio ti a si tikah Kan thinlung ah i chiah ding ka duhmi cu pinlung sacheu hi a si. Pinlung sacheu hlan ah U Aung San nih bia a rak kammi hna, tunai ka chimmi point pathum tampi lak ah equal rights, cun autonomy, secession right timi pathum kha a rak ummi kha si. Khakha kha zeitik hmanh ah kan philh lo awk a ṭha. Cun cu he aa tlaihmi cu kan ram caah hin kanmah he kan ṭha bik ko. Chinram caah Chin miphun he kan ṭha bik ko, kan ti kho bik ko timi kanmah le kanmah kan lungput self confidence kan ngeih ding a si. Atu le bang cu Pathian zaangfahnak in kha London zong ah kan fa kan nau le Salai Lian Thlitum hi ti bantuk atu US zong ah kan fa kan nau le tampi cathiam an hmang cang. Atu kum hra ka ti lo, kum nga chung hmanh ah hin BA Masters a dih dingmi hi tamlak te kan ngei cang hna lai. Australia a si ah, New Zealand a si ah, Norway a si ah, Denmark a si ah, Canada kan fale hi an zar cang. Cucaah Singapore khi Li Kuan Yew nih a sermi a si, zeitin dah a ser? fimthiam nakin a sermi a si. Anmah tein anmah Singapore ram ah lairel khawhnak nawl an ngei. Fimthiamnak hi Singapore cu a ser i nihin ni ah vawlei cungah a ṭhangcho bikmi ramlak ah aa telmi Singapore a si. Cucaah cun Kanmah kan ram caah kanmah tein ṭuan khawhnak nawl mah khakha ṭuat khawhnak kha kanmah kut ah um bak seh. Kan ṭuan ah ṭha bik lai timi kha kanmah kut ah khan right kha um seh law khakha um a si ah khan cun kan fale kan nau le an za ve cang. Kan ram hi Pathian nih a sermi ram a kan pekmi ram a si. Thim miphun nih Pathian nih a kan sermi a si i kei cu ka tha tho ngai ko tampi ka lawm. A si nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei.